Hi bois, da chi'n iawn? Wan ta, oherwydd bod y gyms di cau, y ganolfan hamdden di cau, a da ni'n mynd mynd i dwnsio bych chi mwy, reit, mae rhaid i ni ddechrau meddwl ond dan y ffitrwydd ni, oce, okay, iawn, ond be gynnu fi fama di, de, ydi circuit, iawn, circuit, a efo, sydd wedi cael ei wneud efo stwff dwi wedi cael hyd i rownd y tŷ. Stwff dwi wedi cael hyd i yn y gari, stwff dwi wedi cael hyd yn y shed, a stwff, stwff gynnu ni yn y kitchen, ia, iawn? Pethau fel tunia beans, efo chi. Ond ta, mae gen i fi berson yma, dwi'm yn mynd i wneud hwn, ond gen i fi rywun yma heddiw yma efo fi sy'n mynd i wneud o i fi, oce, iawn? Dwi wedi setio fyny chwech station, oce, iawn? A mae'r person yma yn mynd i ddagera drwyddo fo, iawn, oce? A wedyn da ni'n mynd i wneud o'n iawn. Ond ta, uh, y person yma ydy uh, a chi bod rei yn eich nabod o, Danny Brookwell, okay, uh, blaenwyr, uh, cwp pel droed Gynarfon, ia. Yeah. Okay, so mae Danny yn mynd i fynd drwyddo fo i fi, ond beth mae'n mynd i wneud fo cyntaf, di gerdded drwyddo fo. Ocê, a be dwi am wneud ydw i wedi dweud, tra bod o'n cerdded drwyddo fo, dwi am wneud glir i chi be dwi wedi wneud, ocê, iawn? Wan ta, be dwi'n wneud yn fama ydy de, dwi wedi cael un i'r ystol, rownd y tŷ, reit ocê, gan y rhai ohonoch chi ddim ystol, ocê, iawn, dyna, mae'n siŵr beth da chi'n deud o'ch hunan, ond be fysa chi'n gallu ddefnyddio ydy rhywbeth sy'ch chi'n gallu codi dros eich pen, ocê? Wan ta, dwi hwn yn mryd drwm, ond mae o'n just digon drwm i wneud beth da ni eisiau wneud, ocê? Dwi wedi rhoi matras yn y canol, dwi wedi teio fo dama darag, a be dwi wedi wneud ydy de, ydy rhoi tin beans i fewn yn y matres, a mae yna bedwar tin beans yna, neu dod dim bach yn drymach, oce? Okay? Be dwi wedi newid wedyn ydy de, ydy dwi wedi cael bambŵ, a dwi wedi cael hyd i corn, so sa'ch chi'n gallu gwneud hyn efo tyniau paent, o reit? Um, neu chining, neu beth bynnag, rhaid chi just iwsio dim bach o'r imagination. Wedyn, be mae'n ei wan ydy jumpio dros nhw pedwar gwaith, i lawr, press up, pimp neu dau waith, jumpio drosodd eto, pedwar gwaith, ac i lawr, press up, ia, yeah, 2, 4, 5 gwaith. Ocê, iawn. Wan ta, be dan ni'n neud yn fama ydi de, dan ni'n gwithio ar yr upper body a dan ni'n gwithio ar y fitness a dan ni'n gwithio ar y coesau. Be gen i fi fama yy, hefyd ydi, dwi 'di gael hyd i'r yy tybiau 'ma, barrels y tyniau mawr 'ma yn y shed a dwi 'di gael hyd i ydi tamad y coedyn reit a dwi 'di defnyddio hwnna fatha bench ocê, ma' hwnna'n gweithio ar yr yr ar a coesau. Wan, da ni'n gweithio ar y stumog. Fysa chi'n gallu defnyddio eich pêl i wneud hyn. Ac hefyd, fysa chi'n gallu defnyddio pêl i, yn lle'r côn, fysa chi'n gallu jympio neidio dros y pêl. O reit, dau bêl o bob ochr i'r matras. Chdi dan, sy'n ei ryw 50 o hein. A wedyn symud ymlaen. Da iawn, Dani. Ond ta, da ni'n mynd lawr y draif, a beth dwi wedi gwneud efo yma ydy chenwi'r tybiau efo dŵr. Reit, so gennych chi 5 plunch ymlaen, a wedyn 5 i 7 lunch yn ôl. Oce, a wedyn eto ar ôl darfod, cerdded yn ôl, Neu redag yn ôl a cychwyn eto. Ok, so wan mae Dani mynd i sbidio fe fyny dim bach. Ok, mae hwn yn gweithio ar eich sgwydda. Reit, a cefn y bricha. Neu, eto, gweithio ar yr agility, gweithio ar yr uh, ffitrwydd. Chi, a wan gweithio ar y sgwydda ar y, y, y, y pyrbodi. Hwn gweithio ar y coesa ac hefyd ar y ffitrwydd. Mi'n eith dan hwn, ti rhyw 4-5 gwaith, ia? Ond ta eich bod yn edrych yn hawdd, ond gwylwch chi fi de, fyddwch chi'n chwthu ar ôl wneud o rhyw 3 gwaith. Ond ta, sy'n ni'n awgrymu bod os da chi'n neud hwn, de, neud hwn yn slop, peidiwch mynd i lawr i gyd yn dechrau, oce? Okay? Just mynd hanner ffordd, os da chi roed yn hyn o blaen, mae Danny'n neud hyn yn aml. Chi. Wel, chi bod Danny wan yn dechrau chwthu. Oce, okay. da iawn Dani. Reit ta, so eto, reit, dim yn gos wneud hwn helpu, oce? Okay. Ond anyway, beth eisiau chi wneud wan ydy de, ydy keep safe, ia, yeah, ac Peidio mynd allan plîs bois cos dan ni'n gwybod de bod mae'n bwysig i ni gyd ia aros i fewn yn y tŷ yndi oce so keep safe ia ac uh, stay at home oce hwyl bois